है अतः कथी ला जन्म लेला तू यहाँ नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग चला जम बिके ब्लास के रोस्ट लाके अहाँ सब सोचत हबै रोस्ट किया बनाबै छै तऽ रोस्ट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लेल बनायल जाइ छै वीडियो के देखू अन्यथा नहीं लियो और अहाँ सबके एकरा जरूरी बात कहै के यऽ जरूरी की बात कहै के यऽ तऽ देखू हम छोट से अते डबल भेलियै छोट से अते डबल भेलियै बहुत चीज झेल चुकलियै अपन लाइफ में जिंदगी में बहुत चीज झेल चुकल छी दुई हजार बहत्तर सालके बड़का भूकम्प आयल छल बड़का भूकम्प आयल छल ओहो आसान तरीकासँ झेल चुकली लेकिन अखन तक झेल रहल छी कोरोना वायरस ओहो अखन मजासँ झेल रहल छी लेकिन एगो चीज नहि झेल सकै छी लेकिन एगो चीज नहि झेल सकै छी ओ कोन चीज छै तऽ टिकटॉक टिकटॉक

ख बाप रे देख छौरी सबके सिखा रहल छै अपने जिंदगी अपनी तबाह नहीं कर गए छौरी तू एक बात समझा तो ककरा सिखाई छी तुहें तू तो अपने छोरी एकदम बिग रहल छै कान में बड़का बड़का टॉप लगा छी केस में टो- चश्मा लगा लेने छी लोग के समझाई छी अपने जिंदगी अपने तबाह नहीं कर गए हम अपन जिंदगी छै हमर अपन जिंदगी छै खुद जिंदगी छै हम तबाहे करबै बिगड़बे करबै किछो करबै ओहि तरह कोनो मतलब

की कहै छै बोल बेसी नहि बाज बेसी बाजबे करबे तऽ करबे की आइ के छोड़ी बेसी बाजबे करबे तऽ तू करबे की करेजा में सटा लै छियै गे छौरी तोरा करेजा में सटै से बढ़िया बल्कि कमारे कथी ले रह जाओ हम करेजा में सटा लै छी गे तोरा करेजा में सटै से बढ़िया हम जहर खा के मर न जाऊ किया है एना किया देखे छे हमरा सब छोरा सब रे टुकुर टुकुर टुकुर रे टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर आँय? एकर मतलब नहीं देखू की एकर मतलब नहीं देखू की बीच रास्ता में बीच रोड में तू गैर लटका लटका के नाच करे छ भुकुर भुकुर टुक- भुकुर भुकुर जे नाच करबा तो टुकुर टुकुर देखबे करतो भुकुर भुकुर नाच करबा रोड में गैर हिला हिला के तो टुकुर टुकुर देखबे ना करतो गए लागे छोड़ी दूल्हा बना दूल्हा बना गे दूल्हा बना देखा बाबू देख ई मर्दबा विदेश गेल है कमाई ले काम करे लागे गेल कनिया खोजल गेल है हो और लोग सब तू सब कह ई मर्दबा विदेश गेल है कमाई लागे गेल है कि दुल्हन खोजे गेल है हैं ये एनंग एनंग मर्दबा सबके घर वाली भाग जाए है घर वाला विदेश में मस्ती करिया आ मौगी गांव घर में मस्ती करके भाग जाए है नीके करै छी एहने मर्दवा सबके मोगी भागि जाओ कहबी त गोरा बोता बा देबो कहबी त रोटियो पका देबो तू एगो बात सुन रौ तू एगो बात सुन तू ओकर रोटिए रख दिल पका देबी टांगे के दिल दबाबी ओकर कटुओ खींच दही ओकर चोलियो खींच दही नहाइयो दही शैम्पूओ लगा दही साबुनो लगा दही

आरो तोरी के हम जे कतौ कहै छी तऽ भैया के कहि देबो तऽ भैया के नहि कतौ ककरा कतौ रौ भैया के नहि कतौ तऽ ककरा कतौ मुंह छौ तोहर केहन मुंह देखी तू केहन छौ तू मुंह देख तोरा अहिनो मने मुंह सफाइ हेतौ रौ तू मुंह देख मुंह अहिनो मने सफाइ हेतौ जहन अगाड़ी कैमरा लागि के हम जे कुछो कहै छियै तऽ भैया के कहि देबौ तऽ भैया के नहि कतौ तऽ ककरा कतौ रौ भैया के नहि कतौ तऽ ककरा कतौ मुंह तोहर नीक छौ मुंह पहिले देख एनामे तू मुँह देख केहन छौ मुँह तू झरकल फरकल सोचे मुँह कान डंडी फोड़ निकलल छौ देख तोरा के पूछतो रो तो बस आइ के लेल अतबे छलै बाकी दिन बाकी वीडियो आबिते रहत देखू शुरू से लास्ट तक देखू मन लागल बात नीचा कमेंट करू और टिकटॉक के भाई बहन और के हम प्रणाम करे चाहे छी अहाँ सब देखू में सीरियसली नहीं लेबै ई सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन लायक मजाक लेल बनायल जाय छै अहाँ सब सीरियसली नहीं लेबै और सब केओ के प्रणाम करै छी देखू चैनल के सब्सक्राइब करू शेयर करू मन में लागल बात नीचा कमेंट करू धन्यवाद